Minbarra x-xogħol tradizzjonali fit-tafal u l-pastellina u t-tinqix fl-injam u l-ġebel, il-klassi tal-iskultura fl-Iskola tal-Arti, il-Belt, qed tintroduċi wkoll tekniċi ġodda u xogħol fl-installazzjoni. It-tim ta' Maltarti tkellem ma' wħud mill-għalliema u l-istudenti li l-etajiet tagħhom ivarjaw minn sitt snin sa 90 sena, dwar il-ħiliet li jiksbu tul dan il-kors.
Ġol-Iskola tal-Arti jien inkarigat milli nieħu ħsieb il-klassi tal- l-iskultura, il-mudellatura u l-casting. L-iskultura kienet xi ħaġa li kienet toġobni minn mindu kont żgħir. Eh, sfortunatament, eh, fl-età tiegħi żgħira l-iskultura kienet xi ħaġa li ma tantx kien hawn edukazzjoni tagħha. Illum Ġa kindergarten, it-tfal ġa esposti għal dan l-affarijiet. Prattikament ġa l-klassi tagħna tal-iskultura hemm tradizzjoni fejn student eh, jimmodella ġifiri qed jikkopja minn fuq kast u jagħmel verżjoni tiegħu. Ġifi jimmodella bil-pastellina, Jew inkella bit-tafal, id-differenza hija li l-pastellina ma tinxifx, it-tafal titieħu ħsibu kuljum ta' tieħ ix-xarrab, però il-proċess huwa simili timmudella. U wara eh, jinbidel f'ġibs. Dejjem kelli flair għall-arti. Isu xi 20 years ago kont bdejt eh, kors ta' ċeramika Kien part-time, kien fil-għaxijiet evenings, però mbagħad kien waqaf dal-kors għal full-time, ovvjament ma stajtx inkomplih u dal-aħħar seba' snin arġajt qisni tajt attentat ieħor għal biex nibda dil-iskultura. Aħna hawnhekk isir modeling minn fuq statwi, sculptures li diġà għandna li huma cast Kast Scapiers tal-Ġibs. Per eżempju dan li għandi warajja, daka ġi terz ta' wieħed ikbar.
Xi ħaġa li qegħdin nintroduċu hija li tista' timmulella dirett bit-tafal u żommu tafal jew tiżvojtah. biex imbagħad jinħaraq ġewwa l-forn u jsir terrakotta. Jew inkella tibnih vojt mal-ewwel. Jiġifieri din xi ħaġa li qegħdin naħdmu fuqha, bdejna matul dis-sena li għaddiet anka minn terrakotta nibluhom anka f'ċeramika ġvi jerġa' jidħol fil-forn jingħata l-glaze qegħdin f'dan il-proċess bħalissa.
L-iskultura tinqasam f'materji differenti wkoll, f'waħda suġġett minnhom huwa l-modelling and casting fejn l-istudenti jitgħallmu jtellgħu bit-tafal jew pastellina xogħlijiet tridimensjonali, imbagħad ikollhom is-section l-oħra fl-istess suġġett fejn jitgħallmu jieħdu l-forom tagħhom u allura jkollok ir-replika. Aħna għalissa nużaw il-waste mold techniques U għandna wkoll is-suġġett l-ieħor wooden stone carving li huwa wkoll suġġett tradizzjonali li ilu issa ilu żmien fl-Iskola tal-Arti fejn l-istudenti jitgħallmu ehm, it-teknika li jonqxu fl-injam u t-teknika li jonqxu fil-ġebel. Però wkoll minħabba li dan l-aħħar fl-iżvilupp fl-arti in ġenerali, il-pittura u l-iskultura narawhom resqu lejn xuxin, overlappjaw, eċċetera ehm, Ukoll fil-suġġetti varji anke tal-pittura, pittura nibdew nidħlu wkoll fit-3D. Nhar t'Erbgħa jkollna l-Junior Classes fejn miegħi jkollhom sessions fuq it-3D ukoll. Jiġifieri diġà qegħdin inrawmu ġenerazzjoni li jistgħu jibqgħu tielgħin minn età żgħira u jispiċċaw hawnhekk.
L-Iskola tal-Arti issa m'għadhiex biss tħares lejn it-teknika tradizzjonali imma qed nippruvaw ukoll nibdew nersqu naqra lejn dak li qed jiġri wkoll barra minn dal-ħitan. Ma nixtiequx illi ma jsirx ma ssirx enfasi fuq id-disinn, naħseb dak waħda mill-iktar għodda f'saħħithom illi illi għandna aħna, waħda mill-punti f'saħħithom illi aħna xorta qed nisħqu fuq id-disinn għax naraw li nemmnu illi huwa l-bażi ta' ħafna affarijiet fejn tal-art in ġenerali, imma wkoll qed nippruvaw nagħmlu ħafna input fuq il-kreattività, fuq l-oriġinalità tal-istudent illi mhux joħloq il-kopji, imma li jitgħallem teknika biex joħloq xi ħaġa hu, hija waħda mill-punti li qed nisqu fuqha. Anke fejn tidħol storja tal-arti diġà preparajna programmi li għad iridu jiġu attwati iktar il qudiem fejn ikun hemm ukoll studju kritiku u fejn ikun hemm ħafna iktar l-input tal-istudent milli nitgħallmu informazzjoni fuq dak li ġara biss.